Datblygwyd yr adnodd Cefnogaeth Marciau Cyflym gan y Ganolfan Llwyddiant Academaidd er mwyn rhoi cyswllt ar y pryd i fyfyrwyr at adnoddau cefnogol ar-lein, a gall hyn helpu nhw wedyn i ddeall ac ymateb i adborth. Yn y stiwdio adborth o fewn Turnitin, Os y gorwch chi marciau cyflym yn y ffordd arferol, fe welwch y set penodol yr ydych chi'n ei ddefnyddio fan hyn. Ac mae'r arwydd Dwyslen yma ar y dde. Mae hwn yn cynnig rhestr o'r setiau arall sydd ar gael. Ac yn eu plith, mae adnodd y Ganolfan Llwyddiant Academaidd. Mae pob pwt o adborth cyflym wedi cael ei gynllunio er mwyn ateb y gwallau mwyaf cyffredin sy'n ymddangos mewn gwaith ysgrifenedig myfyrwyr. Felly, yn yr un ffordd â'r marciau cyflym arall, os dewiswch chi unrhyw un ohonynt gyda'r cyrch wrth ddewis, yna mi fydd pennawd yn fflachio gydag esboniad fer ohono. O fewn adnodd adborth cyflym y Ganolfan, mae hefyd dolen gyswllt o fewn pob un, Bydd yn eich tywys yn uniongyrchol at adnodd i'ch helpu chi i ddeall yr adborth yna ychydig yn well. Felly, er enghraifft, mae'r un yma yn arwain myfyrwyr trwy rhai o'r egwyddorion sydd o'r gefn shwd i strwythuro traethodau. Mae'r mwyafrif o pytiau adborth cyflym yn gweithio fel hyn. Yr un eithriad i'w nodi yw hwn, sy'n arwain myfyrwyr at un dudalen archebu o fewn tudalennau we y Ganolfan Llwyddiant Academaidd. Felly, eto, os ydych yn teimlo y byddai myfyrwyr yn cael budd o gefnogaeth un ar un, gellwch ddefnyddio'r ddolen hyn a bydd y myfyrwyr wedyn yn gallu clicio arno i fynd yn syth at dudalen Archebu Apwyntiadau y Ganolfan Llwyddiant Academaidd. Eto, Ymgais i gau'r cylch yw hwn. Felly, yn hytrach i ddweud wrth myfyrwyr y dylen nhw edrych am gymorth, a hwythau wedyn yn ansicr am ble i fynd efelle, mae nawr ganddynt y ddolen gyswllt wedi ei mewnblynu o fewn ei adborth Turn It In. Efallai'r ffordd oreu i ddefnyddio'r offer yma yw trwy wneud sylwadau cyffredinol ar ddarn o waith, Felly, gyda setiau adborth cyflym arall, o bosib, byddwch chi'n defnyddio'r un un sawl gwaith. Os oes gwallau gramadegol neu gwallau geiriadurol arbennig, er enghraifft, yna gyda'r set hyn, fel arfer, bydd unwaith yn ddigon, ac mae ar gyfer gwneud sylwadau cyffredinol ar yr holl ddarn o waith. Felly, er enghraifft, Os ydyw gramadeg yn broblem, yna bydd hyn yn tywys y myfyriwr at adnodd sy'n ymdrin â rhai o'r gwallau gramadegol mwyaf cyffredin sydd i'w gweld yn eu gwaith. Mae'r offer yn datblygu o hyd. Os hoffwch chi gyfathrebu rhywbeth i'r myfyrwyr sydd heb cael eu cynnwys yn yr offer yma, mae croeso i chi gysylltu â ni. E-bostiwch ni yn y Ganolfan Llwyddiant Academaidd. Neu, os oes gennych chi unrhyw adborth ar yr adnoddau eu hun a ffyrdd y gallwn ni eu gwella, eto, croesawwn ni eich syniadau. Yn y pen draw, mae hyn yn rhywbeth y gellir ei datblygu ac addasu yn barhaol er mwyn ymateb i anghenion staff hefyd.